Salam eziz ildeşler hemmäňizi YouTube kanalymda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Saryhan. Wideomyzyň bu gezeki sany hytaý dil başlanjyk kursunyň on birinji sapakda bolar on birinji sapagymyzda temaň ady Şenjaý ji diýen türkmençe terjime etsek häzir sagat näçe? Geliň onda sapagymyzy başlalyň. Edil geçenki sapaklarymyzdaky bolşy ýaly, bu günki sapagymyzy hem biz dialoglaryň üsti bilen başlarys. Bu ýerde görýän bolsaňyz, täze sözler berlendir. Olar jemi bäş sany. Ýagny bu dialogyň üsti bilen biz jemi bäş sany täze söz öwreneris. Geliň olara nähili okalyşyna hem-de olaryň türkmençe terjimesine garap geçeliň. Birinjisi ol Şenjaý. Şenjaý diýip okalýar. Ol häzir ýa-da şu wagt diýen manyny aňladýar. Şenjaý.

Ady şu sözden türkmençe terjime etsek, ýagny hal, häzir, ä, sagat näçe? Ýagny, a, birinden, kimdir birinden sagat soranyňyzda şeýle ulanyp bilersiňiz, ýagny, Sen zai ji diýen? diýip, a, sorap bilersiňiz. A, indiki sözlem, a, Sen zai şi diýen, şi fen? A, bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýagny, a, häzir sagat, a, On sagat on minut ýa-da häzir sagat on birden on minut işleýär. Wagtyň aýdylyşyna hakda häzir jikme-jik ýene aýdyp geçerin. Şu ýerde görýän bolsaňyz, bu fen diýip okalýar, bu minut diýmegi aňladýar. Dien diýip okalýan bu söz bolsa, ol bolsa sagat diýmegi aňladýar.

Tuç sözüni türkmençe terjime etsek, ýagny Sen günortan sagat näçede nahar iýersiň ýa-da Günortan sen sagat näçede nahar iýersiň diýen manyny aňladýar. Şrar diýen çrfan. Şrar diýen şrar diýen bolsa ol sagat on ikide çrfan nahar iýýärin. Ýagny sagat on ikide nahar iýýärin diýen manyny. Diýip, türkmençe terjime edip bileris. Bu günki ilkinji öwrenjek dialogymyz şundan ybarat. Indiki dialoga geçýäs. Bu dialogyň üsti bilen biz jemi dört sany täze söz öwreneris. Geliň men olary bir-birden okap çykaýyn hem-de olaryň terjimesine garap geçeliň. Altynjy söz, ol şiho, şiho diýip okalýar, ol wagt ýa-da pursat diýen manylary aňladýar. Indiki söz, ol hueý, hueý diýip okalýar, ol bolsa dolanmak diýen manyny aňladýar. Ýagny bir ýere dolanmak, bir ýere dolanyp gelmek diýenimizdäki dolanmak manyny aňladýar. Indiki söz, woman,

A bu bolsa, ýagny A öýlän sagat bäşde diýen manyny aňladýarlar. Ýagny Şýaou bu diýen, ýagny öýlän sagat A bäşde. A woman, woman bu ýerde görýän bolsaňyz, täze söz, ýagny biz diýen manyny aňladýar. A ýene-de bir täze söz, ol bolsa Dian Ýiň, Dian Ýiň diýip okalýar, ol bolsa kino diýmegi aňladýar.

Ýagny, Çü Kan diýen ýyl. Ýagny, Çü Kan diýen ýyň. A bu, ýagny, a, kino görmäne gitmek diýen manyny aňladýar. Indiki sözde Liu diýen san shi fen. A bu bolsa, ýagny, a, alty sagat otuz minut diýen manyny aňladýar ýa-da ýediň ýary, ýediň ýaryna. Bu dialog bile bu dialogda öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Indiki dialog etjäs. Bu dialogyň üsti bilen biz iki sany täze söz öwreneris. Olar bu söz, ýagny true Chu diýip dördünji tany nokalýar, ol ýaşamak diýen manyny aňladýar. Ýene-de bir ýerde bolmak ýa-da bir ýerde galmak, bir ýerde ýatymlaýyn bolmak, ýatymlaýyn galmak diýen manyny aňladýar. Indiki söz bolsa ol çen, çen diýip okalýar, ol bolsa öň diýen manyny aňladýar ýa-da mundan ozal. Dan, den, öň, den manylary aňladýar. Bu ýerde bir has at berlen, ýagny Beýjing, Beýjing diýip okalýar. Bu bolsa, ýagny Hytaýyň paýtagty Pekin diýmegi aňladýar. Ýagny Pekin, Beýjing. Geliň, dialogy bir-birden okap çykalyň. Wo.

Sereňeseňiz bu ýerde täze söz bar, ýagny çu diýip oka, dördünji tanda okalýar. Çu. Sözüniň türkmençe terjime etsek, ýagny sen Pekinde näçe gün bolmak ýa-da galmak, bolmak isleýärsiň?

Nyň Hueý Jiama öýe dolanyp gelip bilersiňmi? Nyň Hueý Jiama duç tilen türkmençe terjime etsek, ýagny anna gününden öň öýe dolanyp gelip bilýärsiňmi? Indiki sözlem, Nyň, nyň. Eger-de sözlemde sorag sözleminde nyň ulanyp sorag sözleminde nyň sözi bar bolsa, nyň sözüni ulanyp sorag sözlem ýasalan bolsa, onda ýeke-täk nyň diýip jogap berip bilersiňiz. Nyň bu ýerde, ýagny hawa dolanyp gelip bilýärin, hawa diýen manylary aňladýar. Bu günki dialoglar hakda öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Indi kitap ýapyga geçýäs. Geliň indi bolsa hytaý dilinde wagtyň aýdylyşy hakda jikme-jik öwrenip geçeliň. Biler bolsaňyz, hytaý dilinde diýen, ýagny sagat, we sen, minut, sözleriniň kömegi bilen wagt, ýagny wagt, aýdylýar, ýagny wagt ýasalýar. Sözlemde ilki uly birlikler gelýär, soň bolsa kiçi birlikler aýdylýar. Ýagny diýen diýip okaýlar. Ýagny sözüni diýen sözüni, ýagny altmyş minuda deň bolan tegelek bir sagady aýtmak üçin ulanylýar. Tegelek diýenimde näme? Ýagny dokuz nol nol, ýagny ýa-da on bir nol nol, ýa-da iki nol nol şular ýaly. Tegelek sagat aýtmak üçin diýen ulanylýar. Aşakda görýän bolsaňyz, Joe diýen, Şri diýen ýa-da Lýang diýen. Bu ýerde siziň ýene-de bir bilmeli zadyňyz bar. Ýagny sagat iki nol nol, sagat iki diýip hytaýça aýdanymyzda, onda Liang diýen diýip aýtmalydyr. Öňem aýdyp geçipdim, ýagny iki diýen sözüň hytaý dilinde iki sany aýdylyşy bar. Biri Liang diýip okalýar, elikisi bolsa R diýip okalýar. Eger-de sagat aýdanymyzda Onda biz hökmany Tawratda Lýang diýen, ýagny Lýang diýen sözüni ulanmalydyrys. Ar diýen diýip aýtmak ýalňyşdyr. Şuny berk belläň. Ýagny sagat iki diýip aýtjak bolamyzda, onda Lýang diýen, Lýang diýen diýip aýtmaly. Indi kitaby pakatjak. Eger-de biz pylança minut diýip aýtjak bolanymyzda, onda bolsa fen, fen sözüni ulanmalydyrys. Ýagny sözüniň gurluşy şeýle. Ýagny şu boşluklara sanlary goýaýmaly. Aňsatjak. Hada aşakda meselenleri berlen, geliň olara garap geçeliň. Şu ýerde görýän bolsaňyz, Wu diýen san shi fen

Indiki bolsa Liang Dian, Ling Wu Fen, ýagny Liang Dian, Ling Wu Fen. Bu ýerde size şu ieroglif nätanyş bolup biler. Bu ieroglif Ling. Ling diýip ikinji tony okarlar. Ol bolsa türkmençe terjime edemizde nol diýen manyny aňladýar. Üns beren bolsaňyz, bu ieroglifyň ýazylyşy size azajyk çylşyrymrak bolup biler. Böyle dowam edýäs. Ýene-de siziň bilmeli zadyňyz, ýagny irden sagat bilen öýlen sagat aýdanymyzda, olary tapawutlandyrmak üçin şeýle sözleň gurluşy ulanylýar. Ýagny şu ýerde berlen Şu görýäniňiz Şang Wu. Ol irden diýmegi aňladýar. Bu bolsa Sýa Wu bolsa öýlän diýmegi aňladýar. Bu ýerde ine irden sagat sekiz diýip aýtjak bolamyzda onda şeýle aýtmaly. Şang Wu, Ba diýen. Şangwu ba diýen, indiki Xiaowu san diýen Shi fen, Xiaowu san diýen Shi fen, ýagny öýlän sagat dörtden on işleýär.

Geliň indi bolsa wagtaň aýdýan sözleriniň sözlemde ahwalat dup gelşi hakda öwrenip geçeliň. Ýane bilýän bolsaňyz, wagtaň aýdýan sözler sözlemde juaňýuý, ýane juaňýuý diýmek ol ahwalat diýmek. Ýane wagtaň aýdýan sözler sözlemde ahwalat dup gelýärler. Köplenç ýagdaýda olar wagtalňa diýen sözler olar eýäniň yzyndan gelýärler. Ýöne eýäniň öňünden hem gelip bilýär. Ýöne adatda köplenç ýagdaýda olar eýäniň yzyndan gelýär. Bu ýerde käbir sözlemlerler, meselemler berlen geliň olara garap geçeliň. Mama. Lýou diýen zuofan. Mama. Lýou diýen zuofan. Ha bu söz türkmençe sözlem türkmençe terjime etsek ýagny ejem sagat altyda nahar bişirýär. Indiki sözlem Li Lao Shi Shang Wu Ba diýen

Şu sözlemlere üns beren bolsaňyz, ýagny wagty aňladýan sözler Eýäniň yzyndan geldi. Geliň indi bolsa wagty aňladýan sözler Eýäniň öňünden gelende nähili ullanylýar, olara garap geçeliň. Ýagny Çi diýen bo çyrfan. A bu sözleriň türkmençe terjime etsek, a sa a sagat ýedide men nahar iýýärin. Çi diýen wo çi fan. Indiki sözlem. Jong wo şi ar diýen wo man. Huejia. Endiki sözde Xiaowu wu diýen taman Çü kan diýen ýiň. Bu sözlem türkmençe terjime etsek, öýlän sagat bäşde olar kino görmäge gidýärler. Xiao Wu diýen Taman, Çü, Kan diýen ýyl. A wagt aňladýan sözleriň sözlemde ahwalat bolup gelşi hakda öwrenjek zatlarym şulardan ybarat. A indiki sahypa geçýäs. A geliň indi bolsa Çen, Çen, diýip okalýan ieroglif, ýagny atlar hakda öwreneliň. Çen, ýagny öň diýme aňladýar, ýaňam dialoglary okap geçemde aýdyp geçipdim. Ýagny çen sözüni häzirki wagty ýa-da agzalan belli bir wagtdan öňdäki bir wagty aýtmak üçin ulanylýar. Meselem, şu ýerde meselemler berlen, geliň olary bir-birden okalyň. San Tian Çen, San Tian Çen, a bu, ýagny, üç gün öň diýen manyny aňladýar. Indiki söz, indiki söz düzümi, Yi ge xin qi qian, a bu bolsa, bir hepde öň diýen manyny aňladýar. S diýen çen bolsa sagat dörtden öň ýa-da Sin Çi Bu çen bolsa anna gününden öň. Üns beren bolsaňyz, çen sözüniň öňünden hepde güni ýa-da sagat getirip ulanaýmaly. Aňtaçak. A geliň aşakdaky meselemlere-de garap geçeliň. Men-ä bulary okap çykaýyn sizem üns berip diňläň. Ni, şamma, şihou, çü, şüeşiao. Ba diýen çen. Indiki mesele. Ni, şamma, şihou,

Ýa-da şu ýer, şu ýerde ni sözüni taşlap aýtmak hem bolýar. Şeýle. Xinqi wu qian neng hui jia ma? Neng. Ýagny, qian sözi hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Görýän bolsaňyz, bu ýerde dialoglar berlendir. Olary siz, bu dialogy siz rollara bölünip daşyňyzdan okap bilip, okap bilersiňiz. Bu ýerde birinji dialog, ikinji dialog, bu ýerde bolsa şu günki öwrenen üçünji dialogymyz. Indi köpeltmä geçýäs. Bu ýerde bolsa birnäçe soraglar berlen. Bu soraglary siz edil häzirki ýagdaýlaryňyza görä soraglara jogap berip bilersiňiz. Menä bulary okap çykaýyn, siz bolsa üstsärik diňläň. 现在几点？

Ynsan sözlem Ta çü nar Şe me shi hou Nen hui jia Bu soraglara siz edil häzirki ýagdaýyňyza görä jogap berip bilersiňiz. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde ýene-de bir täze gönükme berlen. Ýagny, bu sapagyň dowamynda geçirilen bellikleri we täze sözleri ulanyp, suratlary suratlandyryň. Ýagny, şu boşluklara degişli sözleri goýup, sözlemi dolduryp bilersiňiz. Bula üçünji gönükmäniň birinji bölegi. Bu bolsa üçünji gönükmäniň ikinji bölegi. Şu ýerde bir täze söz bar. Ol maň. Maň diýip ikinji tony okalýar. Ol bolsa ýane işdi bolmak diýen manyny aňladýar. Geliň indi bolsa pinin hakda öwreneliň. Gowşak tonuň funksiýalary. Bu günki öwrenjek zatlarymyz ýane gowşak tonuň käbir funksiýalary hakda bolar. Hytaý dilindäki gowşakdan diňe bir sözüň aýdylyş tonuny üýtgeşme girizmek bilen çäklenmän, eýsem, ol tutuş sözüň manysyny hem üýtgedip bilýär. Meselem, şu sözi, ýagny dong-si diýip okalanda. Ol günorta we günbatar diýmegi aňladýar. Eger-de bu söz, ýagny Dongsi diýip soňky bogany gowşak tonda okalsa, onda ol zat diýmegi aňladýar. Eserden alsaňyz, gowşak tonuň diňe sözüň aýdylyş tonyny üýtgetme girizmek bilen çäklenmän, eýsem, ol sözüň tutuş manysyny hem üýtgedip bilýär. Mundan daşary birnäçe ýene-de meseleler berlen şu ýerde, geliň olara garap geçeliň. Şu sözleriň hem iki sany Iki hili okalyşy bar. A, geliň olara bir-birden okalyň, öwreneliň. A, görýän bolsaňyz, laozi, laozi. Eger şu sözi laozi diýip okasak, onda men näme aňladýar? Ýani bu ýerde men diýmek ýani degişmek üçin ýa-da gaharly wagtyň men diýip aýtmak üçin ulanylýar. Indiki söz Lao Zi. Lao Zi bolsa, eger-de şu sözem Lao Zi diýip okasak, onda ol gadymy filosofy Lao Zi diýen adamyň ady. Ha bu ýerde ýene-de bir söz berlen, ol maý, maý. Maý, maý diýip. A bu sözi eger şeýle okasak, maý, maý diýip, soňky bölegini gowşakdan okasak, ol biznes diýmegi aňladýar. Eger-de bu sözi maý, maý diýip okasak, onda bolsa ol satyn almak we satmak diýen manyny aňladýar. Endiki söz, eger-de şu sözi daýy Daýy! diýip okasak, ol ünsüz diýme aňladýar. Eger-de Daýy! Daýy! diýip okasak bolsa, ol umumy many diýen manyny aňladýar. Şonuň üçin hytaý dilini öwreniňizde hökmany suratda tonlaryň dogry aýdylyşyna hökman üns beriň. Bu günki sapagymyzda pinyin hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa ýönekeý ieroglifler bilen tanyş bolalyň. Şu ýerde görýän bolsaňyz, bu ieroglif wu, wu diýip üçünji tonda okalýar. Ýagny wu sözi gündiz sagat on birden bire çenli bolan wagt aralygyna aýdylýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy yzerly şu ýerde ýerleşdirilen. Indiki söz, indiki ieroglif. Bu bolsa, ýagny diýen, diýen diýip okalýar. Ýagny diýen ieroglifiniň asyl manysy ýagyş ýaganda howada birden ýüze çykýan owaç şekilli ýalpyllyny, ýyllary manyny edýär. Ol hem fiziki fenomen, ýagny fiziki hadysa hem-de bir energiýa çeşmesi. Bu ieroglifiň ýazylyş ýerleri şu ýerde ýerleşdirilen. Bolýar, indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa hytaý ierogliflerindäki radikallar, açarjyklar hakda öwrenip geçeliň. Bu gün biz şu görýän iki sany açarjygyňyz hakda öwreneris. Bu açyljy, ýagny Erdao Pang, Erdao Pang diýip atlandyrylýar, hytaýça. Ýagny bu radikal, bu açyljy esasan relýef, ýer gurluşy, landştaf, ýer bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Ýagny şu ýerde görýän bolsaňyz, ol Ýuan, Ýuan diýip okalýan ieroglif, ol howly diýmegi aňladýar. Ýagny üns beren bolsaňyz, şu ieroglifiň şu böleginde Hä, şu açar çyk gelendir. Ýüen. Hä, indiki sözlem, indiki söz Ýaň diýip okalýar. Hä, şu ieroglif. Hä, o bolsa gün nime aňladýar. Hä, bu görýän açarjyňyz bolsa, Oňa Danren Pang diýip atlandyrylýar. Bu açarjyk esasan adam bilen baglanyşykly erogliflerde duş gelýär. Ünseren bolsaňyz, adamyň şekiline meňzeşdir şu eroglif. Geliň meselemlere garalyň. Bu gören eroglifiňiz Ni diýip okalýar, ol Sen diýme aňladýar. Bu bolsa ta diýip birinji tony okalýar, ol bolsa ol diýmegi aňladýar. Açarjyklar hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Görýän bolsaňyz bu ýerde size bir ýumuş berlen. Bu ýumşy siz iki adam bolup, ýagny şu sözlem gurluşyny ulanyp aşakdaky wagtlary bir-biriňize aýdyp, hytaý dilinde wagtyň nähili aýdylyşyny

ýasalyşyna-da üns berip serediň. Böle indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde ýene-de size bir ýumuş berlen. Ýani bu ýumşy siz her toparda 3 taýda adam bolup, gündelik edýän işleriňizi biri-biriňizden sorap, şu ýere bellik edip bilersiňiz. Edilen bellikler bolsa her topardan bir adam çykyp, iň soňunda habar bermeli. Meselem, soragy siz şeýle sorap bilersiňiz, meselem, Ni ji dian chi cao fan? Cao fan bolanda, ýagny ertirlik nahar. Wo qi dian chi cao fan? Türkmençe terjime etsek, Sen ertirlik naharyny sagat näçede iýýärsiň? Men ertirlik naharyny sagat ýedide iýýärin. Ýagny şular ýaly siz hem biri-biriňize sorag berip, şu tablisany dolduryp bilersiňiz. Bu günki hytaý dili başlangyç kursunyň on birinji tapakda öwrenjek zatlarynyň ählisi şulardan ybarat. Eger-de şu tapaga degişli soraglaryňyz bolsa aşakda teswir ýazyp bilersiňiz. Eger-de şu günki sapagymyzda öwrenen zatlarymyz siziň hytaý dilini size hytaý dilini öwrenmäge azajygam bolsa kömek eden bolsa, onda